Jinten. Nifhem, xejn ġdid, però jekk taraw xi ħaġa ġdida. Jew tinten.
Tistgħu tibatulna fuq shooter at danusan.com jew inkella fuq dan il-WhatsApp number. Il-ħanżira, jew majjar. Għadni kemm tawwalt lek ħajtek għal. Eh, Żgur jiena li ħatoqtolni propri il-ħanżira. Sar studju f'università barranija mhux ta' Malta Illi tajt li meta tiġi espost tal-hydrogen sulfate, sulfide naħseb H2S għalli ma nisbaljax, eh. indi tgħix aktar. Aha. Ija ta' kif skopra għad il-biċċa xogħol. Tagħmlu esperiment qabdu ċertu dut u bdew jesponu għal dal-każ ftit kuljum. Undu naw li jgħixu iktar. U kibru bħala dut. Kibru ftit ukoll.

Hawn hi?
Mari. Hawn.
Inti tixjieħu donnu qed tiġi aktar tajba. Oh, mhux għalhekk, naħseb bis-saħħa tal-fiżjoterapista li tiġi tarani d-dara x'in wara l-operazzjoni applikajt għas-servizz u mor vera tajjeb. Għadu tagħmlu!
Jekk inti ma tkunx tista' tmur il-klinika, jiġik is-servizz hawnhekk, jiġifieri jiġik fiżjoterapista hawn, toqgħod tagħmilek naqra eżerċizzji, ħabbar ġogi, il-muskoli, u tibda tmur għall-aħjar bħala mobilità. Tgħinek iżżomm 'il bogħod mill-isptar. Nagħmilha għax jien irrid nibqa' attiv u indipendenti. Sewwa, mela, li jrid ikollok huma dawn l-affarijiet. X'irrid nagħmel?
Trid tkun minn sittin sena 'l fuq. Korrekt!
Għandi! Issa, mbagħad irid jagħmillek ċertifikat it-tabib sabiex. Nirranġa!
U mbagħad biex tapplika trid tidħol.
www.aacc.gov.mt jew inkella ċempel fuq dawn in-numri u applika. Anzjani, applikaw għax is-servizz li joffrulna Verament tajbin!
U bek skoprejna servizzi ieħor eh, għalikom l-anzjani importanti li tagħmlu użu minnhom dawn is-servizzi. U issa se nerġgħu naqdu miegħu ma' direttur tal-films kbir Malti Alfred Iċċok eh. tant jagħmel onur il-pajjiż. Iċċok ġibsu. Cut cut Tiff kemm għandkom! Ej a tidhajx tista'. X'ma nidhajx?
X'ma nidhajx Sunderland hu u kemm għandu Brad Brad Pitt! Koff! Dak Brad Pitt! Kemm hu njurant, kemm ma jafx hu. Hi njurant wisq hawn. Ma tarġax tkun hena naħdem miegħu. Ma ta irħis għalhekk qabbad lilu. Issa jien narah veru tajjeb. Imma x'injurant bħal Meryl Streep! Go it! Meryl Streep, Meryl Streep. Le, Mary tal-flagship jew x'jgħidulha, xaf. Go! Għatlek go it! Ejja tajat magħha hekk. Huwa naqaħas il-fenka.
Somma waħda, hemm Esma ħares għax ma rix noqgħodlok ħafna għax tidher biżi. Tista' tgħidilna daqsxejn x'għandna naraw bħala film? Inshallah żbjara li trid Sander. X'affarijiet Jien naf, eżempju, kurżità żgħira, għalfejn jgħidulek iċ-ċok lilek? Għax-ċok ġibs.
Imma ħalli, ara, ħalli għax ma rridx inqabbiżhielek. Eżempju, x'taħseb fuq Mufasa? Mufasa. Tajjeb, tajjeb ħafna, infaħħru. Eh, rajtu, proset, u x'laqtek l-iktar? Ifhimni,
Il-karozza nadifa, jiġi fil-ħin, top Mufasa. Mufasa li l-jum ta. Eh, sibtu driver li wassalni llum Mufasa. O jien xalla Brett Pitt ożżed! Frida Kawki! Iha fik u lejja!
Onestament ma nistax nifhem kif laħaq direttur tal-films. U issa ħa joħroġ film ieħor kbir. Għaqdu żewġ films u jagħmluhom is-sequel ta' bis-serjetà. Mela għandek Little Mermaid u Simba tal-Lion King. Flimkien. Irranġaw u għamlu baby. Ħsibt inkun naf x'jismu.
Sea Lion.